Dyma fideo i'n dysgu sut i wneud bara syml ond arbennig iawn, sef bara croyw traddodiadol. Adeg y Pasg mae Iddewon yn dathlu gŵyl o'r enw Gŵyl y Bara Croyw. Yr enw Ebraeg am y cyfnod yma yw Peisac, neu Pasg yn Gymraeg. Mae bara croyw, neu fara heb furum, yn cael ei alw'n Metsa yn yr Hebraeg. Mae'r enw yn deillio o'r hen iaith Roeg sydd yn golygu heb furym. Symbol ydy'r bara yma, sy'n dwyn y gof yr Exodus neu'r ffoi gan yr Iddewon o'r Aifft adeg Moses. Dyma oedd y bara a gafodd ei baratoi gan y ffoaduriaid oherwydd oedd o gael ei baratoi'n gyflym. Mae'n fara syml, wedi'i wneud â blawd a dŵr yn unig, heb halen na burum, ac felly yn groyw. Mae'n edrych fel crwst crensiog, gyda siâp crwn fel arfer, neu sgwâr, a blas niwtral, a mae'n gallu cael ei gyfuno â phrydau melys neu sawrus. Defnyddir y math hwn o fara yn aml mewn achosion lle mae angen bara sy'n gallu para'n hir. Mae'r reset wreiddiol ar gyfer bara croyw yn cael ei baratoi gyda blawd gwenith cyflawn a dŵr. Yn ein reset, byddwn yn defnyddio blawd cryf arferol ar gyfer gwneud bara. Um, ond mae hefyd yn bosib ddefnyddio blawd mathau gwahanol um, heb gluten uh, fel gwenith o'r Almaen neu spelt flour. Dechreuwch drwy gynnar popty uh, neu'r ffwrn i 250 uh, Celsius os di hynna'n bosibl ar eich ffwrn. Uh, fel arall mor uh, boeth a mae'n gallu mynd. Mi fydd angen 400 gram arnoch chi o flawd a tua 200 mililitr o ddŵr. Yn y reset yma, 'da ni am ddefnyddio chydig bach o halen, sef tua 5 gram i wyth gram o halen. Mae hwn yn ychwanegu rhywfaint o flas ychwanegol i'r bara a mae posib hefyd ychwanegu chydig bach o olew hefyd, olew y lewydd eto er mwyn ychwanegu at y blas. Yn syml iawn rydyn ni'n arllwys rhan fwyaf o'r dŵr i mewn at y blawd a'i gymysgu'n dda. Hyd nes mae o yn troi i mewn i bêl. Wrth gwrs, os ti'n dal yn weddol sych o ran cymysgedd, mae posib ychwanegu rhagor o ddŵr. Yn raddol, fydd y, y cymysgedd yn dod at ei gilydd, ac erbyn diwedd, mi fydd yn belen ludog. Ddim yn rhy sych a ddim yn rhy wlyb. Ychwanegwch wedyn chydig bach o flawd er mwyn sicrhau bod y, y belen ddim yn glynu wrth yr arwynebedd da chi'n mynd i ddefnyddio. Fel y gwelwch chi mae'r belen yn eitha llaeth a gludog. Yna ceisiwch gael y cymysgedd oddi ar gweddill y fowlen. Mae'n handi cael rhywbeth plastig fel yma. Ewch ati rwan i dylunio'r toes am ryw 5 munud. Mae'n gallu ymddangos yn job eitha anodd i ddechrau, ond uh, Mae'n hwyl, ac fe fyddech yn sylwi yn raddol bach mae'r toes yn mynd yn fwy elastig, a mae hyn yn golygu bod yr gluten yn cnesu o fewn y blawd, a dyna sut mae o'n mynd yn fwy elastig wrth i chi weithio'r toes fel hyn. Yn y diwedd, Yr hyn dych chi'n anelu amdano fo ydy toes sydd ddim yn rhwygo'n hawdd. Os ydych chi'n teimlo bod uh, y toes ychydig bach yn rhy ludog ac yn glynu wrth arwynebedd da chi'n gweithio arno fo, Yna ychwanegwch chydig bach o flawd a mae hwnna yn sicrhau nad ydy o yn glynu. Unwaith dyn ni'n teimlo bod yr toes yn ddigon elastig ac yn gallu estyn allan heb dorri neu rhwygo, yna fedrwch chi ddechrau creu pelen yn barod er mwyn i ni dorri yr y belen yn bedair wedyn. Ffordd arall o wybod os di'r toes yn barod ydy gwasgu yn dyner y toes ar ei ben gyda'ch bysedd ac os di'n codi yn weddol yna da chi'n gwybod bod yr gluten wedi wneud ei waith. Y cam nesaf yw torri'r toes yn bedair pelen. Yna fyddwn ni'n rhoi nhw mewn i beli yn barod er mwyn i ni defnyddio rholbren er mwyn i troi nhw yn gylchoedd gwastad. Felly, defnyddiwch yr rholbren er mwyn lledaenu'r toes mewn siap cylch. Syniad da, troio bob ffordd er mwyn sicrhau bod yr, y siap yn weddol gyson. A maen nhw'n dweud dylse fo fod tua, os yn bosibl, tua 3 uh, milimetr, mor dena a sy'n bosib. Ac os di'r siap crwn ddim cweit yn siap cilch, posib defnyddio disgyrchiant fel dwi'n neud yn fan hyn. Yna fyddan ni'n cymryd fforc ac yn gwneud tyllau ar draws y toes ar bob ochr. A'r rheswm da ni'n gwneud hyn ydy er mwyn ysgoi i'r um, toes chwyddo yn y popty wrth um, iddo bobi. Dyma be all ddigwydd petai chi ddim yn gwneud y tyllau yn y toes. Petai chi'n gwneud bara pitsa, er enghraifft, yna fysa chi eisiau sicrhau fod yr aer yn aros tu mewn er mwyn iddo fo chwyddo fel yna. Reit, da ni'n barod rwan i ddod ar uh, maen o'r popty poeth. Byddwch yn ofalus iawn wrth gael y maen allan. Da chi'n rhoi um, y toes yn ofalus ar y maen ac yna ei roed yn ôl yn y ffwrn neu'r popty. Yna rhowch yr amserydd ymlaen am chwe munud i bobi ar un ochr, sef y toes ar un ochr am chwe munud, yna i droi yn ofalus gyda teclyn ac i droi wedyn am chwe munud yn ychwanegol. Felly fydd y bara yn barod ymhen rhyw ddeuddeg munud. Cofiwch bod posib gwneud y toes o flaen llaw a cadw'r toes yn ffres yn yr oergell. Defnyddiwch cynhwysydd fel hyn er mwyn sicrhau nad ydy'r toes yn sychu. Mae'n posib cadw'r toes yn yr oergell am tua wythnos neu wrth gwrs am rai misoedd yn y rhewgell. Mae'r bara croyw yn ffres o'r popty. Yn y stad yma mae'n weddol feddal. Mae posib ei goginio ymhellach, dwywaith fel petai, ac yna mae o yn mynd yn fwy brau neu yn galetach ac yn crensian yn fwy, sydd yn ddelfrydol os da chi am fwyta caws gyda'r bara yma. Fel arall, mi fysa chi'n gallu i fwyta gyda mêl, jam neu prydau traddodiadol o'r Dwyrain Canol, a hyd yn oed cyrri yn flasus iawn gyda'r bara yma. Mwynhewch!